Biex nisimgħu u nilqgħu il-Kelma Tiegħek. Il-Kelma Tiegħek li tagħti l-ħajja. Il-Kelma Tiegħek li hija Ġesù, Ibnek, li Inti tajtu għalina lkoll. Il-Kelma Tiegħek li hija messaġġ ta' mħabba li tibdlilna ħajjitna u tagħmilna vera wliedek, vera aħwa ta' xulxejn. Il-Kelma tiegħek li tagħtina l-ħajja vera, dik il-ħajja li inti tixtieq minna, dik il-ħajja li inti tajtna u li tridna ngħixuha l-jiem kollha ta' ħajjitna. Għenna Missier ħanin agħtina l-grazzja tiegħek itfa' fuqna l-Ispirtu tiegħek biex dan ir-Randan ikun tabilħaqq żmien ta' grazzja, Li jressaqna dejjem aktar lejn Ibnek, li jagħmilna dejjem aktar nixbħu lilu. Bi Kristu Sidna. Ammen. Jekk tiftakru, għeżież ħuti, fl-ewwel żewġ riflessjonijiet li qsamna flimkien eh, l-erba' l-għaddiet u ta' qabel, tkellemna u x'hekk bdejna is-suġġett tagħna bil-ħajja ta' wieħed żagħżugħ, anzi adoluxxent, Carlo Acutis, li kien Mulej irejt bħal għada xahar jiġi ddikjarat qaddejs fi Pjazza San Pietru. Jekk tiftakru għedna li Carlo Acutis, minkejja li ma ġiex minn familja reliġjuża, minkejja li l-ġenituri tiegħu qatt ma sfurzawh la biex imur knisja u lanqas affarijiet oħra reliġjużi, Carlo kien tfajjel li resaq lejn il-Mulej sa minn tfulitu, li hu stess xtaq jirċievi l-ewwel tqarbina, li l-ewwel tqarbina kienet għalih mument speċjali ħafna fil-ħajja, li resqitu lejn Ġesù, li laqqgħetu ma' Ġesù, fejn Ġesù sar kollox għalih, kollox għalih. Infatti l-ewwel ħsieb tagħna ħmistax ilu tkellemna fuq l-Ewkaristija laqgħa mal-akbar ħabib. Għeżież ħuti, laqgħa mal-akbar ħabib, anzi mhux laqgħa. L-Ewkaristija l-mod li bih aħna nistgħu nsiru ħaġa waħda ma' Ġesù, mhix ċajta. ħaġa waħda ma' Ġesù. Imbagħad komplejna ġimgħa ilu billi tkellemna li Carlo Acutis l-Ewkaristija ma kinitx għalih biss iċ-ċelebrazzjoni ta' bejn l-erba' ħitan tal-Knisja, ma' Carlo Acutis fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, għaraf jgħixha l-Ewkaristija, mhux jiċċelebraha biss, iżda jgħixha. U dan għamlu bl-imħabba tiegħu lejn min kien qed ibati. lejn tfal u żgħażagħ oħrajn li kellhom problemi fil-familji, lejn tfal u żgħażagħ li kellhom xi diżabilità. Kien ukoll joffri servizz ta' volontarjat ma' dawk il-persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom, mal-foqra. Allura, għal Carlo Acutis, kif suppost tkun għalina, l-Ewkaristija kienet ukoll mhux biss laqgħa ma' Ġesù, imma stil ta' ħajja mimli mħabba. L-Ewkaristija kienet għalih mod li bih wieħed jgħix. L-Ewkaristija sarrafha fl-imħabba tiegħu ta' kuljum, għeżież ħuti. Però mhux daqshekk biss. Baqgħet tielet pass. U l-aktar wieħed tal-għaġeb fl-opinjoni tiegħi. Carlo Acutis għadu żagħżugħ, għadu adoloxxent nistgħu ngħixu anzi fuq l-għatba taż-żgħożija jimrad b'marda terminali, lukemja. U din il-marda mhux talli ma jiddisprax jew talli ma jirribellax kontra Alla, talli din il-marda jgħixha bħala missjoni. Ħadha bħala mezz kif iżjed jista' jwassal lil Ġesù lid-dinja, kif fil-fatt ġara, għeżież ħuti ta'. Illum, mal-erbat irjieħ tad-dinja, ftehit hawn li qatt ma semgħu b'Karlo Acutis, mod speċjali Kattoliċi bħalna, saret mezz għalih ta' evanġelizzazzjoni, mhux hekk, biex iwassal lil Ġesù, u fuq kollox, Carlo Acutis għamel mewta ta' qaddis, għeżież ħuti, fl-età tant żagħżugħa ta' ħmistax-il sena, għeżież ħuti. U allura jgħallimna Carlo Acutis li l-Ewkaristija hija garanzija ta' ħajja bla tmiem. U dan huwa s-suġġett tal-lum. Mela araw tlieta. Kemm hu sew kieku nżommuhom f'moħħna! L-Ewkaristija tagħmilna ħaġa waħda mal-akbar ħabib tagħna li hu Ġesù. L-Ewkaristija stejl ta' ħajja mimli mħabba, u l-Ewkaristija garanzija ta' ħajja bla tmiem. Għeżież ħuti, naħseb li ma nkunx nesaġera li ngħid li kull wieħed u waħda minna, l-iktar ħaġa, l-iktar biża' li taffettwana fil-ħajja tagħna hija l-biża' tal-mewt. Aħna bnedmin ħajja, mimlijin ħajja u nixtiequ ngħixu. U allura l-mewt beżżagħna, hija normali li l-mewt beżżagħna, għażiż ħuti. Però min-naħa l-oħra m'hemmx ħaġa iżjed żgura mill-futur tagħna. Illum jew għada trid tasal. Fuq kulħadd, għażiż ħuti. U ikun iblah il-bniedem li jgħix fil-ħolma, hux hekk, li l-mewt ma ħa tiġi qatt. Ikun iblah. U ħafna bnedmin illum hekk jgħixu, ta. Jgħixu daqslikieku dak mhu se jasal qatt. Mentri dak huwa l-iżjed mument importanti tal-eżistenza kollha tagħna, mhux ta' ħajjitna. L-iktar mument importanti mhux biss mill-mument li nitnisslu fil-ġuf tal-omm sal-mument li mmutu, ma mill-mument li nitnisslu sal-eternità. Għax għeżież ħuti aħna meta tnissilna fil-ġuf ta' ommna, meta Alla ħalaq ir-ruħ tagħna, ma ħalaqhiex għal ftit żmien, ħalaqha għal dejjem. U l-iktar mument importanti, għeżież ħuti, f'dan il-vjaġġ li aħna ngħidulu ħajja, x'inhu? Huwa meta nidhru quddiem Alla. Meta naraw il-verità kollha ta' ħajjitna, meta nintebħu kemm ħabbna Alla bi mħabba infinita u kemm konna ingrati aħna u kemm nqasnieh bi dnubietna u b'għemilna, għeżież ħuti, dak huwa l-iżjed mument importanti tagħna, ta' ħajjitna, tal-eżistenza kollha tagħna. U allura x'jagħmlilna kuraġġ? Għeżież ħuti, x'jagħmlilna kuraġġ? Quddiem ir-realtà tal-mewt, x'għamlilna kuraġġ? Dak il-mument x'ħa nidhru quddiem Alla? Xejn u xejn u xejn! Għeżież ħuti daqs l-Ewkaristija ta'. Xejn u xejn u xejn daqs il-quddiesa, għeżież ħuti. Sant Irinew, qaddis kbir tal-Knisja tal-bidu tafu x'kien jgħid? Kien jgħid hekk, ara, kif jista' l-ġisem tagħna. li jirċievi fih, hux hekk? mhux biss dak li huwa ħaj, jiġifieri lil Ġesù li huwa ħaj fl-Ewkaristija, iżda jirċievi fih l-Għajn tal-ħajja, jiġifieri dak li jagħti l-ħajja. Kif jista' dan il-ġisem jibqa' skjav tal-mewt? Kif jista' dan il-ġisem tagħna, li nżered fih il-ħajja, jispiċċa fix-xejn? Għeżież ħut, il-ġisem tagħna jispiċċa iva, però mhux aħna. Il-mument tal-mewt ifisser li aħna noħorġu mill-ġisem tagħna, inħallu l-ġisem tagħna bit-toqol kollu tiegħu, bil-miżerja kollha tiegħu, bid-dnub kollu mċappas miegħu, inħalluh warajna biex jitmermer fit-trab. Imma biex aħna hux hekk ngħaddu għall-ħajja ta' dejjem, li Alla ħalaqna biex inkunu fit-tħaddina tiegħu għal dejjem. Però noqogħdu attenti, għeżież ħuti, ma ninsewx ħaġa. Il-ġenna ma tfissirx biss li Alla jħaddanna għal dejjem, tfisser ukoll li aħna naċċettaw li nħaddnuh għal dejjem. Ma ninsewx l'Alla, ħadd daqs Alla ma għandu rispett lejn il-liberta' tagħna. Alla mhux biss hu li jħobbna u jħobbna bi mħabba bla qies, imma rridu nkunu aħna li nħobbuh u naċċettawh. U fl-aħħar ta' ħajjitna rridu nkunu aħna li nħaddnuh għal dejjem, għeżież ħuti wkoll hu jħaddanna u jkun irid iħaddanna. Imma niftakar darba ġrajja. Darba minnhom snin ilu kont f'pajjiż ieħor u niftakar mort inżur xi ħadd, persuna, u dan sibtu fil-garaxx qed jagħmel xi xogħol, hekk, u mort neħodlu b'idejh u kellu jdejh maħmuġin u nfixel, hekk, ma riedx jeħodli jdejja b'idejh maħmuġin. Naħseb ħadd ma jieħu gost jagħmilha dik, hux hekk? Allura aħsbu ftit. Meta aħna nidhru quddiem Alla u nindunaw Alla kemm hu mħabba, Alla kemm ħabbna, u aħna nintebħu bid-dnub tagħna, għeżież ħuti, kemm inħossuna skomdi li nħaddnu 'l Alla għal dejjem! U min jidħol għalina hemmhekk? Ġesù u Ġesù biss, għeżież ħuti. Ġesù li bid-demm tiegħu jaħsilna mid-dnub tagħna, għeżież ħuti. Ġesù bid-demm tiegħu inaddafna. U kif aħna llum, għeżież ħuti, kif nistgħu aħna llum insiru ħaġa waħda ma' Ġesù? Il-quddiesa l-ewwel qabel kollox, għeżież ħuti, il-quddiesa. U għalhekk iva, għeżież ħuti, forsi f'din il-ħajja l-effett tal-quddiesa narawh ukoll, taf, fil-ħajja tagħna. Imma huwa moħbi ħafna minnu għalina. L-effett tal-quddiesa narawh fl-aqwa tiegħu dak il-mument, għeżież ħuti, taf. Dak il-mument li jiena nħossni midneb quddiem Alla, imma li nħossni li jiena aċċettajt li Ġesù jaħsilni b'Demmu fil-Magħmudija tiegħi, fis-Sagrament tal-Qrar u s-Sagramenti l-oħra, u b'mod speċjali fil-Quddiesa. Eżżuti! Xi grazzja kbira hija l-Quddies, eżżuti! Xi grazzja kbira! Dan li ser ngħidu llum, eżżuti, huwa importantissimu. Għaliex? Mhijiex tema, din tal-lum, li għandha tnikkitna, ta, għax nafu li għandna mmutu. Ovvjament ħadd ma jieħu gost ir-realtà tal-ħajja li trid tasal fi tmiemha. Iżda għandha tfarraġna u għandha tfakkarna li, għeżież ħuti, li l-ħajja tagħna ma tintemm qatt. Il-ħajja fuq din l-art tintemm, imma aħna ma nintemmux. Hija tema li għandha timliena b'ferħ spiritwali, bil-kuraġġ, għax trid tikkonvinċina li aħna qed ngħixu l-ħajja ta' dejjem. Iva, għeżież ħuti, ta'. Il-ħajja ta' dejjem ma tibdiex. Mill-mument li mmutu, inkunu boloh jekk naħsbu hekk. Il-ħajja ta' dejjem bdiet mill-Magħmudija tagħna. Kien dak il-mument li fih il-ħajja ta' Ġesù u l-ħajja tagħna saru ħaġa waħda. Ġesù tafu għaliex tgħammed fil-Ġordan? Il-poplu kien jersaq jitgħammed fil-Ġordan u jistqarr dnubietu. Ġesù ma kellu l-ebda dnub xi jistqarr. Ġesù jinżel f'dak l-ilma tal-Ġurdan għax dak l-ilma tal-Ġurdan kien mgħobbi, mtaqqal, bid-dnub tal-bniedem, bid-dnubiet tagħna lkoll. U Ġesù jinżel f'dak l-ilma biex jieħu fuqu d-dnub tagħna, biex imbagħad jeqred id-dnub fuq is-salib, għeżież ħuti, jeqred id-dnub fuq is-salib. Ġesù jinżel f'dak l-ilma mhux biex l-ilma jqaddes lilu, Ġesù ma kellux bżonn dak biex hu iqaddes l-ilma biex aħna ninżlu f'dak l-istess ilma fil-magħmudija tagħna u l-ħajja tiegħi u tiegħek u ta' Ġesù jsiru ħaġa waħda, għeżież ħuti. Allura din hi l-importanza tas-sagramenti tal-Knisja, li l-ħajja, l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù għall-bnedmin tad-dinja kollha, ta' kull żmien, mill-bidu sal-aħħar, għandhom importanza tant kbira li aħna ma nistgħux nifhmuha, li mingħajrhom il-ħajja tagħna tisfuma fix-xejn, għeżież ħuti, li mingħajrhom, Aħna ma ngħidux, nafuha lkoll, li d-dinja ma timlielekx qalbek, li l-flus tad-dinja ma jagħtux sens lil ħajtek, mela mingħajr Ġesù konna kkunu kkundannati li ngħixu ħajja bla sens, li ngħixu ħajja li nafu ħa tispiċċa fix-xejn. L-annimali tal-inqas forsi ma jafux, ma nafux, imma aħna konna nkunu nafu li nagħmlu erbat ijiem ta' din il-ħajja mimlija slaleb u nispiċċaw fix-xejn. Dik kienet il-ħajja tagħna mingħajr Ġesù. U Alla tant ħabbna, li bagħat lil Ibnu biex ibati u jmut għalina, u jqum mill-imwiet għalina, għeżież ħuti. Però, kieku Ġesù ma taniex l-Ewkaristija, kieku Ġesù ma taniex is-Sagramenti, kif kont nista' jiena li qed ngħix illum, is-sena 2025, il-ħajja tiegħi illum issir ħaġa waħda mal-ħajja, l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù li għex f'pajjiż differenti, U elfejn sena ilu kif jista' jkun? Iva, dan jista' jkun, għeżież ħuti. Dan jista' jkun bil-qawwa tal-Knisja li waqqaf Ġesù. Dan jista' jkun bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li bagħat Ġesù fuq il-Knisja. U Ġesù lill-Knisja ta l-għodod meħtieġa biex twassal din il-qawwa tiegħu, din il-grazzja tiegħu, din il-ħajja tiegħu sa truf l-art u sal-aħħar taż-żmien. U dan jagħmlu bil-Kelma tiegħu, fejn Ġesù fil-Knisja għadu sal-lum ixandar il-Kelma tiegħu, u bil-qawwa tal-Ġisem u d-Demm imqaddes tiegħu fl-Ewkaristija, għeżież ħuti. Mhix ċajta ta'? Mhix ċajta x'għan tieqaf taħseb tgħid? Hija xi ħaġa tal-għaġeb, għeżież ħuti. Kemm ngħidu sewwa meta nikkonsidraw il-ħames misteru tad-dawl u ngħidu meta Sidna Ġesù Kristu waqqa' fl-Ewkaristija t-tifkira tal-misteru tal-Għid. Noqogħdu attenti, dik il-kelma tifkira ma jfissirx sempliċement niftakru f'xi ħaġa tal-passat li ġrat elfejn sena ilu. Ta, noqogħdu attenti għax ħafna drabi nistgħu niżbaljawha. Infatti ma ngħidx niftakru, ngħidu t-tifkira. Fil-lingwa tal-Bibbja, meta tgħid tifkira, x'ifisser? Ifisser jien qed ngħix mill-ġdid dak li fl-istorja seħħ żmien ilu, imma qed ngħixu issa daqslikieku qed iseħħ issa. Infatti l-Ewkaristija mhijiex xi ħaġa li nagħmlu aħna. L-Ewkaristija ma jagħmilhiex is-saċerdot. Is-saċerdot hu l-istrument f'idejn Alla biex permezz tiegħu l-ħobż u l-inbid tabilħaqq Jiġu kkonsagrati u jsiru l-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, għeżież ħuti. Allura, l-Ewkaristija hi xi ħaġa li Alla jagħmel għalina. U Alla m'għandux żmien. M'għandux żmien. Allura l-Ewkaristija hija dak il-mod li bih jiena u int illum, issa, nistgħu nsiru ħaġa waħda mal-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, Iżjed milli kieku konna preżenti elfejn sena ilu, għeżież ħuti. Għax dawk li kienu preżenti kienu jarawh biss. Bil-qawwa tal-Ewkaristija, għeżież ħuti, aħna nsiru ħaġa waħda miegħu. Ħaġa waħda ma' din il-grazzja tant kbira li Alla jagħtina. Ninsabu fir-Randan. Qed nitħejjew għall-akbar festa tagħna, għeżież ħuti, li huwa l-Għid. L-akbar festa tagħna, anzi, għeżież ħuti, noqogħdu attenti. L-Għid mhuwiex biss Ma nistgħux nifhmu s-suġġett tal-lum mingħajr ma nifhmu x'inhu l-Għid. L-Għid mhuwiex biss l-ikbar festa tagħna fis-sens li huwa number one, imbagħad jiġi n-number two u t-tieni u t-tie. Le, l-Għid huwa l-essenza ta' dak kollu li nagħmlu. Kieku Ġesù ma qamx mill-imwiet, kull festa li nagħmlu teatrejn. Kieku Ġesù ma qamx mill-imwiet, għeżież ħuti, kull festa li nagħmlu teatrejn. L-Għid huwa l-essenza ta' dak kollu li nagħmlu, għeżież ħuti. U proprju għax Ġesù qam mill-imwiet, għeżież ħuti, x'ifisser mela li Ġesù qam mill-imwiet? Araw kif il-Għid ta' Ġesù jibdel ħajjitna issa, għeżież ħuti. Allura, fil-prattika, l-Għid għalina l-insara għandu jfisser dan. L-Għid ifisser li Ġesù qam u rebaħ. X'jiġifieri rebaħ? Jiġifieri li t-tajjeb, ara kemm jidher il-ħażen qed donnu jirbaħ fid-dinja tal-lum. Għax Ġesù qam, it-tajjeb diġà rebaħ fuq il-ħażen, u jgħolli kemm jgħolli rasu l-ħażen fid-dinja, hija l-għajta ta' telliegħef li fl-aħħar mill-aħħar għad jiġi mument fl-istorja fejn il-ħażen jidher tellief għall-aħħar u t-tajjeb jidher rebbieħ għal dejjem. L-Għid ifisser li fil-battalja tal-ħajja mal-mewt, ara kemm gwerer u ħażen qed jiġri fid-dinja, ara kemm il-bniedem iblah jagħżel il-mewt. Fil-battalja tal-ħajja kontra l-mewt, tgħolli kemm tgħolli rasha l-mewt u l-bniedem li jagħżel il-mewt, għeżież ħuti l-abort u l-ewtanasja u d-droga u mitt elf ħaġa oħra. Il-ħajja hija diġà rebbieħa, għeżież ħuti, u l-ħajja trid tirbaħ fuq il-mewt, ir-rebħa trid issir totali, għeżież ħuti. Fil-battalja tal-grazzja kontra d-dnub, ara kemm jidher qed jgħolli rasu d-dnub fid-dinja. Tal-grazzja kontra d-dnub il-grazzja hija diġà rebbieħa għax Ġesù qam. Fil-battalja tal-imħabba kontra l-mibegħda u l-gwerer u tant affarijiet koroh oħra li jeżistu fil-ħajja, Għeżież ħuti, l-imħabbija diġà rebbieħa, għax Ġesù qam. Mela, fil-battalja tal-ikrah dak kollu li jeżisti jikrah fid-dinja kontra s-sabiħ, is-sabiħ diġà rebaħ, għax Ġesù qam mill-imwiet, għeżież ħuti. Iva, jiena u int, aħna ċerti, għandna nkunu ċerti għax Ġesù qam, li t-tajjeb, il-ħajja, il-grazzja, l-imħabba, s-sabiħ huma rebbiħin. Li fadal hu li din ir-rebħa tkun kompluta fil-ħajja tiegħi u fid-dinja kollha u fil-bnedmin kollha. U dan kollu nistgħu ngħiduh proprju għax Ġesù qam mill-imwiet, għeżież ħuti. Allura din ir-rebħa ta' Ġesù taslilna permezz tal-Knisja. li għax irċiviet l-Ispirtu s-Santu, din ir-rebħa tista' tasal għand il-bnedmin kollha ta' kull post u ta' kull żmien u tasal l-ewwel qabel kollox permezz tal-quddiesa tal-Ewkaristija. Għeżież ħuti, xi grazzja kbira! Mela din il-grazzja ssir tiegħi u tiegħek illum, din ir-rebħa ssir tiegħi u tiegħek illum, għeżież ħuti, jekk naċċettawha Minn idejn Alla. Alla ma jbellaħx in-nies. Kif għedtilkom fil-bidu, Alla għandu rispett kbir lejn il-libertà tagħna. Rridu nkunu aħna li niftħulu moħħna u qalbna u ħajjitna u nilqgħu din l-imħabba tiegħu infinita l-Alla jagħtina, għeżież ħuti. Allura, għeżież ħuti, meta jien u int, kull meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija, għeżież ħuti, mhux minn fuq it-television jew ir-radju, jekk nistgħu, min ma jistax iva, imma min jista', għeżież ħuti, rridu nkunu preżenti, preżenti fil-Knisja, min jista', nagħmlu ħilitna. aħna nkunu qegħdin verament ngħixu din it-tama tagħna, din hija t-tama. Dan huwa s-suġġett il il-Papa ddedika s-Sena tal-Ġublew għal din it-tama tagħna. Mela f'din id-dinja ta' dlam li qed ngħixu fija aħna għandna nkunu bnedmin ta' tama, propju għax nemmnu li Ġesù qam. Aħna għandna ngħidu, Jiena nemmen fit-tajjeb. Nemmen fil-ħajja, nemmen fil-grazzja, nemmen fl-imħabba, nemmen fis-sabiħ. U rrid ngħixhom dawn, għaliex jiena konvint li jgħolli kemm jgħolli rasu l-ħażen, tgħolli kemm tgħolli rasha l-mewt, tgħolli kemm tgħolli rasha Iqjar jgħolli rasu d-dnub, il-mibegħda, din hija għajta ta' tellieħ, u jekk jien nagħżel it-tajjeb, jekk jien nagħżel il-grazzi, jekk jien nagħżel l-imħabba, jekk jien nagħżel lil Ġesù, u nsir ħaġa waħda miegħu fl-Ewkaristija, ngħaddi kemm ngħaddi minn tlugħ u nżul tal-ħajja, naffronta kemm naffronta problemi, għeżież ħuti fl-aħħar mill-aħħar hemm tistenni nirrebħha. Hemm tistennini r-rebħa ta' Ġesù. Mela jekk jien ngħaddi l-esperjenza li mmut ma' Ġesù għad-dinja u ngħix miegħu, hux hekk fl-aħħar mill-aħħar hemm tistennini r-rebħa totali, għeżież ħuti. Għal min jemmen f'Ġesù jsir ħaġa waħda miegħu fl-Ewkaristija, fl-aħħar mill-aħħar hemm il-ħajja, hemm dak li hu sabiħ, hux hekk, għeżież ħuti. Min-naħa l-oħra, għeżież ħuti, aħna nafu wkoll li jekk aħna nagħżlu d-dlam, Jekk nagħżlu d-dnub, jekk nagħżlu l-mewt, jekk nagħżlu l-ħażen, jekk nagħżlu l-ikrah, ingawdu kemm ingawdu l-ħajja, ikollna kemm ikollna flus, ingawdu kemm ngawdu pjaċiri tad-dinja, fl-aħħar mill-aħħar għeżież ħuti hemm tistennina t-telfa ta' Nitilfu kollox għeżież ħuti. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ħa nispiċċaw telliefa. Din hija ċara. Dan huwa s-suġġett tal-lum. Huwa minħabba dan li Carlo Acutis, quddiem ir-realtà tal-mewt żgura, ma qatax qalbu. Kien mimli tama għax jaf li hu qed jiesaq lejn xi ħaġa sabiħa, anzi, lejn il-milja tas-sbuħija, lejn il-milja tal-ħajja. Lejn il-milja tal-grazzja, lejn il-milja tal-imħabba, lejn it-tħaddin eterna ta' Alla, għeżież ħuti. Mela aħna li nieħdu sehem fl-Ewkaristija, għeżież ħuti, ngħixu ħajja ta' tama. Huwa dan li għex beatu dal-waqt kalla jrid Karlo Okutis, dal-waqt qaddejs Karlo Okutis. Huwa dan li aħna msejħin li ngħixu aħna, għeżież ħuti ta'. Iva, it-tama tagħmel differenza kbira fil-ħajja tagħna, fl-għażliet tagħna ta' kuljum. Mela, San Pawl jgħidilna, kieku Ġesù ma qamx, fierħa kienet tkun il-fidi tagħna u hekk ukoll aħna ta'. Jekk ma nemmnux li għad idu nqumu u nkunu ma' Alla għal dejjem, jekk ma nemmnux fil-ħajja eterna, Jekk ma nemmnux fir-rebħa tal-ħajja, fir-rebħa tal-grazzja, fir-rebħa tal-imħabba x'Ġesù qam, jekk ma nsirux ħada waħda ma' dal-misteru fl-Ewkaristija, għeżież ħuti l-ħajja tan-nisrani ssir impossibbli jekk ma ngħixuhiex dil-ħaġa. Mela meta jien nagħżel it-tajjeb, meta nbati biex nagħżel dak li jrid minni Ġesù għax irrid ngħid le lili nnifsi, u nwarrab dak li fih id-dinja x-xitan jittentani ta. Jersaq jittentani u x'jgħidli? Ersi ser tibqa' ħajtek kollha hekk, jgħidli x-xitan. Ħa tibqa' sejjer ħajtek kollha hekk. Jien x'għandi nwieġbu? Mhux l-erbat ijiem ta' din l-ħajja. Mhux malajr jgħaddu l-erbat jiem tas-sagrifiċċju, però hemm tistennieni l-milja tal-ħajja, il-milja tal-imħabba. Hemm tistennieni dik il-ħajja fejn m'hemmx iżjed tbatija, fejn m'hemmx iżjed dnub, fejn m'hemmx iżjed mewt, fejn m'hemmx iżjed dak kollu li hu ikrah ta' din id-dinja. Hemm tistennieni t-tħaddina tal-Missier li timlieni bil-grazzja. Li timlieni bl-imħabba, timlieni b'dak kollu li hu sabiħ għal dejjem, għeżież ħuti. Nemmnuh aħna dan? Iva, għeżież ħuti, l-Ewkaristija hija l-garanzija tal-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesù, illum, bil-qalb, nixtiequ ngħidulek grazzi. Grazzi talli bgħattilna l-Ispirtu s-Santu, grazzi li permezz ta' dan id-don int stajt tibqa' magħna fl-Ewkaristija. Għenna ħalli qatt ma naljenaw ruħna b'dak li jgħaddi, iżda norbtu qalbna biss miegħek. Inti tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Għeżież ħuti xtaqt nispiċċa mela tkellimna fuq dawn it-tliet punti hux hekk? L-Ewkaristija, laqgħa, insir ħaġa waħda mal-akbar ħabib li huwa Ġesù. L-Ewkaristija, stil ta' ħajja mimli mħabba. U l-Ewkaristija, garanzija ta' ħajja bla tmiem, garanzija tal-ħajja ta' dejjem, għeżież ħuti. Issa baqgħalna darbtejn oħra k'Alla jrid, li se nieħdu l-ewwel parti tal-Ewkaristija, dik ngħidulha l-Liturġija tal-Kelma, nitkellmu fuqha, u mbagħad l-aħħar waħda, Nieħdu t-tieni parti tal-quddiesa, l-liturġija tal-Ewkaristija u nitkellmu fuqha. Nixtieq nispiċċa billi ngħidu tliet Ave Marijiet lil Ommna Marija ta' Pinu. U kemm nixtieq minn qalbi noffruhom għal dawk ħutna Maltin u Għawdxin li abbandunaw il-quddiesa. u nitolbu li nkunu strumenti aħna biex inressqu oħrajn lejn il-quddies, għeżież ħuti, ma jistax ikun hemm, ma nistgħux inkunu missjunarji ikbar, għeżież ħuti, milli nagħmlu ħilitna biex inressqu oħrajn ħa jduqu l-kobor, is-sbuħija ta' dan is-sagrament tant għażież, għeżież ħuti. Għalhekk nieħduh bħala mpenn, mhux illum biss, li nitolbu nagħmlu xi sagrifiċċju. Meta jinqala' xi salib fil-ħajja, naħseb għandkom xi kurċifiss sabiħ id-dar, ħares lejh. Għidlu Ġesù, Min issa ngegher, das-salib noffrihulek għal dawk li tbiegħdu mill-quddiesa, biex terġa' tressaqhom lejk. Ħa nofru t-tliet Ave Marijiet lil Ommna Marija biex tkun hi li tressaq lil dawk il-ħafna li tbegħdu mill-Quddiesa terġa' tressaqhom lejn Ġesù Binha. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.

O Marija li dħalt f'did-dinja mingħajr tebgħa, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.